Euronewws telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy duşmaga döredilen mümkinçilik üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirip, Türkmenistana ilkinji gezek gelýändigini we munuň özi üçin buýsançly wakadygyny belledi. Gahryman Arkadagymyz Euronewws telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygyny myhmansöýer we gadymy türkmen topragyna mähirli mübärekläp, Türkmenistanda Euronewws telekompaniýasy ýaly abraýly köpçülikleýin habar beriş serişdeler bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini belledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri häzirki wagtda öňdebaryjy tehnologiýalara we innowasiýalara esaslanyp, depginli ösýän maglumat beriş ulgamynyň giň köpçülige ýetirýän täsirini belläp, dünýäde millionlarça tomaşaçysy bolan Ýewronews telekompaniýasy bilen bilelikde Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjiligi, dostlugy, hoşniýetli goňşulygy we ynanyşmagy ündeýän başlangyçlaryny dünýä ýaýmak ugrunda işleri mundan beýläk-de ilerletmäge ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan bilen Euronews telekompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesi aýratyn bellenildi. Euronews-yň habarçylarynyň iki müň on altynjy ýylda Aşgabatda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatyny, iki müň on ýedinji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlaryny, şol ýyl ýurdumyzda geçirilen Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň ýigrimi sekizinji mejlisini, şeýle hem iki müň on sekizinji ýylda Amul-Hazar iki müň on sekiz halkara awtorallisi hem-de iki müň on dokuzynjy ýylda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumyny beýan etmek işlerine gatnaşmagy muňa aýdyň mysaldyr. Şu ýyl biz Türkmenistanyň Bitaraplygynyň otuz ýyllyk şanly baýramyny belleýäs. Geçen döwrüň içinde sebit we dünýä ähmiýetli örän köp işler edildi hem-de bu işler häzirki wagtda hem üstünlikli amala aşyrylýar diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletlerini we halkara guramalary parahatçylygy, dostlugy, özara hormat goýmagy we ynanyşmagy pugtalandyrmak ugrunda ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýandygyny nygtady. Gahryman Arkadagymyz bu maksatlary giň köpçülige ýetirmek işiniň Euronews telekompaniýasy ýaly meşhur, ygtybarly we iri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň goldawy bilen mümkin boljakdygyna berk ynam bildirdi. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Euronews telekompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyk üstünlikli durmuşa geçirildi. Ýurdumyz barada ykdysady we medeni-ynsanperwer häsiýetli wideoşekiller ýylyň dowamynda Ýewronews teleýaýlymynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, bu işleri geljekde hem dowam etmegiň möhümdigi, hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy. Mälim bolşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýetmiş sekizinji mejlisinde Türkmenistan iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly atly Kararnamany öňe sürdi. Bu resminama segsen alty döwletiň gollamagynda biragyzdan kabul edildi. Gahryman Arkadagymyz munuň örän möhüm ädim bolandygyny nygtap, häzirki wagtda dünýäde bolup geçýän wakalaryň özara hormat goýmaga esaslanýan dialogyň parahatçylygy we durnuklylygy gollaýandygyna şaýatlyk edýändigini belledi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda şu ýylyň şygaryna laýyklykda, milli we halkara derejede dürli syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer çäreleriň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Dünýä liderleriniň gatnaşmagynda geçiriljek halkara forum esasy çäreleriň biri bolar. Bu forumy şu ýylyň on ikinji dekabrynda Aşgabat şäherinde ýokary derejede geçirmek göz öňünde tutulýar. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň bu ugurda meýilleşdirýän işleriniň, Türkmenistanyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň dowamyndaky işleriniň we onuň ileri tutýan ugurlarynyň konsepsiýasynda anyk beýan edilendigini we bi konsepsiýanyň giň köpçülige elýeterli bolar ýaly metbugatda hem beýan edilendigini aýtdy. Gahryman Arkadagymyz bu resminamada maglumat we habar beriş işine aýratyn üns çekilýändigini belledi we şunuň bilen baglylykda, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna bagyşlanan dürli çäreleri we dialog meýdançalaryny Ýewronews telekompaniýasy bilen hem guramagy teklip etdi. Bu ýerde sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ulanmak hasam ýerlikli bolar. Euronews telekompaniýasynyň dürli torlarynda köp sanly ulanyjylary bolan sahypalar bar. Bu konsepsiýada parahatçylygyň we ynanyşmagyň ynsanperwer däplerini wagyz etmek işine ýaşlaryň ählumumy goşulmagyny gazanmakda sosial torlarynyň uly mümkinçilikleri göz öňünde tutulandyr diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we ýurdumyzda ýaş žurnalistleriň hem-de bu ugurda okaýan talyplaryň hünär derejesini ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilýändigini belledi hem-de Türkmenistanyň bu ulgamda Euronews telekompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça tekliplere garamaga taýýardygyny tassyklady. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň baý medeniýeti, taryhy, syýahatçylyk üçin döredilýän mümkinçilikler baradaky maglumatlary giň köpçülige has täsirli ýetirmek ugrunda täze taslamalara we mümkinçiliklere seretmäge taýýardygyny tassyklady. Ýewronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy ýakymly sözler üçin we myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Türkmenistan bilen köp işleri amala aşyryp biljekdiklerine we häzirki wagtda bilelikdäki işlerde netijeli ädimler ätmek üçin gowy mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Myhman behişdi ahalteke bedewleriniň özünde uly täsir galdyrandygyny hem-de bu meşhur atlaryň hakyky muşdagy Gahryman Arkadagymyzyň şeýle özboluşly bedewleriň tohum arassalygyny gorap saklamaga we geljekki nesillere ýetirmäge ägirtüli goşandynyň ähmiýetini belledi. Şeýle hem ol Türkmen halysynyň milli muzeýine baryp görendigini we türkmen halkynyň döreden bu ajaýyp sungatyny we däp-dessurlaryny metbugatda giňden wagyz etmegiň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin uly hormatdygyny nygtady. Şunuň bilen birlikde myhman Ýewronewsuň ýörite akademiýasynyň bardygyny belläp, bu ugurda türkmen žurnalistleri bilen özara tejribe alyşmaga, şeýle hem tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmäge mümkinçilikleriň bardygyny nygtady. Myhman dünýäde parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna uly goşant goşýan Türkmenistanyň Bitaraplyk ýörelgesine esaslanýan daşary syýasatynyň dünýä jemgyýetçiliginiň giň goldawyna eýe bolýandygyny Munuň bolsa ýurduň döwlet Baştutanynyň alyp barýan çuňňur oýlanyşykly strategiýasynyň aýdyň netijesidigini belledi. Ýewronews telekompaniýasynyň ýolbaşçysy Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly hyzmatdaşy bolan Türkmenistanyň bu iri halkara guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýändigini, ýurdumyzyň başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan gollanylýandygyny belledi we mümkinçilikden peýdalanyp, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly otuz ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek halkara forumyna gatnaşjakdygyny aýtdy. Duşuşygyň barşynda myhman ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna we giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini belledi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasat ugry dürli ulgamlarda ýetýän belent sepgitleri, baý medeni mirasy, gözel tebigaty dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny syýahatçylyk, ykdysadyýet, medeni-ynsanperwer ulgamlarynda bar bolan mümkinçiliklerini dünýäde giňden tanatmak boýunça meşhur köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlyga aýratyn üns berilýär. Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini dünýäde giňden ýaýmak boýunça dürli ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, şol sanda iri we meşhur Ýewronews telekompaniýasy bilen köp ýyllaryň dowamynda

Myhman Wagtap kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň ähli ulgamlarda, şol sanda halkara giňişliginde gazanýan üstünlikleriniň ähmiýetini belledi. Şeýle hem myhman ak mermerli Aşgabadyň gözel keşbiniň özünde ýakymly täsir galdyrandygyny aýtdy. Duşuşygyň dowamynda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda Türkmenistany dünýäde giňden tanatmak boýunça dürli ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we halkara media agentlikleri bilen hyzmatdaşlyk işjeň alnyp barylýar. Şunda Ýewropanyň öňdebaryjy media düzümi bolan Euronewws telekompaniýasy bilen ençeme ýyllaryň dowamynda alnyp barylýan netijeli hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň medeni we taryhy mirasyny dünýä tanatmak hem-de syýahatçylygy ösdürmek ýaly ugurlarda Euronewws telekompaniýasy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri barada aýratyn belläp geçdi. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň baý milli medeni mirasy we taryhy ýadygärlikleri bar. Türkmenistan dünýäniň iň gadymy medeni merkezleriniň biri bolup, häzirki wagtda syýahatçylyk üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Türkmenistan diňe bir taryhy ýadygärlikleri däl, eýsem, tebigy gözellikleri hem baýdyr. Awaza milli syýahatçylyk zolagy, Köpetdagyň dag etekleri we Garagum sährasy syýahatçylyk babatda uly mümküçiliklere eýedir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ýewronews telekompaniýasynyň ýörite gepleşiklerinde Türkmenistan barada degişli wideofilmleriň görkezilýändigini belledi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýörite Kararnamasyna laýyklykda iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi. Şeýle hem şu ýyl biz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň otuz ýyllygyny giňden belläp geçeris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we myhmany Iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň on ikinji dekabrynda Aşgabatda geçiriljek Halkara parahatçylyk we ynanyşmak forumyna çagyrdy hem-de onuň gatnaşmagynyň halkara forumynyň üstünlikli geçmegine uly goşant boljakdygyna ynam bildirdi. Şeýle hem duşuşygyň dowamynda halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri hem-de özara hyzmatdaşlygyň çäklerinde ozal ýerine ýetirilen we geljekde göz öňünde tutulýan taslamalar barada pikir alşyldy. Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň geljekde hem Ýewrenews telekompaniýasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny tassyklap, Ýewrenews telekompaniýasynyň Direktorlar geňeşiniň başlygyna jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Pedro Wargas Dawidiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet ýurdumyza saparynyň çäklerinde paýtagtymyzyň gözel ýerlerine baryp gördüler. Myhmanlar Türkmenistana saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde paýtagtymyzdaky Türkmen halysynyň muzeýine baryp gördüler hem-de muzeýdäki gymmatlyklarymyz bilen tanyşdylar. Bu medeni ojak häzirki wagtda dünýäniň çar künjeginden gelýän jahankeşdirleriň hem iň bir gelim-gidimli ýerine öwrüldi. Türkmen halkynyň milli ruhy siňen nepis halylaryň naýbaşylarynyň jemlenen ýeri bolan muzeýde dürli ýyllarda döredilen iki ýüzli halylaryň dört görnüşi, täsin nepis sungatyň taryhynda dokalan iň uly halylaryň üçüsi saklanýar. Olar muzeýiň myhmanlaryny haýran galdyrýar. Türkmen halysynyň milli muzeýinde saklanylýan ajaýyp sungat eserlerine deň gelýän türkmen halylarynyň dünýä ýaýramagynda taryhda öçmejek yz galdyran Beýik Ýüpek ýoluna möhüm orun degişlidir. Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň material-meden gymmatlygynyň sanawyna girizilmegi munuň aýdyň beýanydyr. Soňra wekiliýetiň agzalary halkara haltekaçylyk sport toplumyna geldiler hem-de toplumda alnyp barylýan işler bilen gyzyklanyp, bu ýerde atlary köpeltmek, saklamak, we ösdürip ýetişdirmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdylar. Myhmanlar türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik we saparyň çäklerinde geçirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilendigi üçin hormatly Prezidentimize hem-de Gahryman Arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gulmanowanyň Halkara zähmet guramasynyň Baş direktorynyň kömekçisi, bu guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça Sewitleýn býurosynyň direktory Beata Andres bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda hemişelik Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde öňe sürülýän başlangyçlaryň ähmiýeti barada pikir alşyldy. Taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzüm birlikleriniň arasyndaky köptaraplaýyn häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmegiň, geljekde Türkmenistan bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy köptaraplaýyn gatnaşyklarda işjeňleşdirmegiň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen birlikde, geçen ýylda tassyklanylan Türkmenistanyň Hökümeti bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çäreleriň iki müň ýigrimi dördünji-iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Ýol kartasynyň çäklerinde ýerine ýetirilen işleriň ähmiýetine üns berildi. Şunda milli kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmekde, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmek maksady bilen, iki müň ýigrimi dördünji ýylda Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilendigi bellenildi. Bulardan başga-da, Halkara Zähmet Guramasynyň konwensiýalaryna goşulmak arkaly şertnama hukuk binýady berkitmek, tejribe alyşmak, durmuş ulgamy boýunça hyzmatdaşlar bilen yzygiderli duşuşyklary, gepleşikleri guramak barada pikir alşyldy we gurama tarapyndan geçirilýän çärelere gatnaşmagyň alnyp barylýan işleriň has-da netijeli bolmagynda tagallalary birleşdirmegiň möhümdigi bellenildi. Taraplar her bir döwletde adam hukuklarynyň üpjün edilmeginde, şeýle hem adam hukuklary babatda borçnamalaryň we ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmeginde halkara guramalar bilen alnyp barylýan ýakyn hyzmatdaşlyga uly ornuň degişlidigini kanagatlanma bilen bellediler. Bu ugurda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasy, Türkmenistanda gender deňligi boýunça iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasy we Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça iki müň ýigrimi üçünji, iki müň ýigrimi sekizinji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasy esasynda işleriň durmuşa geçirilýändigi bellenildi. Duşuşygyň çäklerinde Halkara zähmet guramasynyň wekilleri türkmen tarapynyň bu ugurdaky işleriniň netijelerine ýokary baha berip, ýakyn geljek üçin hyzmatdaşlyga bolan garaýyşlaryny mälim etdiler. Paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi parlamentara dialogyň sekizinji mejlisine Türkmenistanyň Mejlisiniň hem-de Ýewropa Parlamentiniň wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly we Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy atly Kararnamalarynyň biragyzdan kabul edilmeginiň ähmiýeti nygtaldy. Şunuň bilen birlikde, myhmanlar Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýurdumyzda adam hukuklaryny üpjün etmek, gender deňligi, ýaşlar syýasaty, ylym-bilim, durmuş üpjünçiligi, ekologiýa abadançylygy ýaly ugurlarda amala aşyrylýan maksatnamalaýyn işleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek babatda alnyp barylýan işler bilen tanyşdyryldy. Ýewropa Parlamentiniň wekiliýetiniň başlygy Žuzi Prinçi we wekiliýet agzalary, öz gezeginde, Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatyna daýanyp hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryndan ugur alyp, dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen ýola goýan hyzmatdaşlygyna, adam hukuklaryna hormat goýmak, howanyň üýtgemegi bilen baglylykda, ekologiýa, daşky gurşawyň goralmagyny üpjün etmek, energetika howpsuzlygyny, halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça alyp barýan işlerine ýokary baha berýändiklerini beýan etdiler. Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda gazanylan ylalaşyklary kanunçylyk taýdan üpjün etmekde, şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmakda, özara tejribe alyşmagy giňeltmekde, netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmekde we hil taýdan täze derejä çykarmakda ikitaraplaýyn parlamentara duşuşyklaryň, geňeşmeleriň yzygiderli geçirilmeginiň ähmiýetli boljakdygyny bellediler. Duşuşykda demokratik, hukuk we dünýewi döwlet hökmünde Türkmenistanyň ählumumy gün tertibiniň, şol sanda belent ynsanperwerlik taglymlaryny hem-de gymmatlyklaryny berkarar etmek meseleleriniň çözülmegine gönükdirilen başlangyçlar bilen çykyş edýändigi aýratyn nygtaldy. Türkmen tarapy Türkmenistan-Ýewropa Bileleşiginiň Bilelikdäki komitetiniň we Türkmenistan-Ýewropa Bileleşiginiň parlamentara dialogynyň alyp barýan işiniň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam edýändigini belledi. Şeýle hem ýurtda adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak babatda Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça iki müň ýigrimi birinji-iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny we Türkmenistanda gender deňligi boýunça iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň möhüm ähmiýetini belläp geçdi. Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda soňky wagtda gazanylan ylalaşyklaryň, dürli ulgamlarda durmuşa geçirilýän işleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleriň, Kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmagyň, şeýle hem Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşiginiň döwletleri bilen köpugurly gatnaşyklaryny has-da giňeltmek üçin döwrebap binýady kemala getirmäge ýardam edýän parlament wekilleriniň duşuşyklaryny hem-de okuw maslahatlaryny yzygiderli geçirmegiň ähmiýetini bellediler. Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gulmanowanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk toparynyň başlygy hanym Žuzi Prinçiniň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa Parlamentiniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Myhmanlar Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýurdumyzda gender deňligi, ýaşlar syýasaty, ylym-bilim, durmuş üpjünçiligi, ekologiýa abadançylygy ýaly ugurlarda amala aşyrylýan maksatnamaly işleri, kanunçylyk taýdan üpjün etmek babatda alnyp barylýan işler bilen tanyşdyrdy hem-de Türkmenistan bilen Ýewropa Parlamentiniň arasynda geçirilen sekizinji mejlisiň netijeli häsiýete eýe bolandygyny bellednli. şeýle hem onuň geljekde ikitaraplaýyn parlamentara gatnaşyklaryň has-da pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ilatlyk Kararnamasynyň kabul edilmeginiň ähmiýeti nygtaldy hem-de türkmen tarapy Ýewropa döwletleriniň bu teklibi goldandygy üçin hoşallyk sözleri beýan edildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilen iki müň ýigrimi bäşinji ýyl üçin meýilleşdirilen we geçirilýän çäreleri nazara almak bilen, Ýewropa Parlamentiniň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran häzirki saparynyň ähmiýetini aýratyn bellemeli. Söhbet duşlar Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda gazanylan ylalaşyklary kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleriň möhümdigini belläp, şertnama hukuk binýadyny berkitmekde, özara tejribe alyşmagy giňeltmekde, netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmekde, ony hil taýdan täze derejä çykarmakda ikitaraplaýyn parlamentara duşuşyklaryň okuw maslahatlarynyň yzygiderli geçirilmeginiň ähmiýetli boljakdygyna ynam bildirdiler. Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde Halkara Zähmet Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin býurosynyň direktory Beata Andres bilen geçirilen duşuşyga işjeň häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde öňe sürülýän başlangyçlaryň ähmiýeti baradaky pikir alyşmalar duşuşygyň esasy wezipesi boldy. Türkmenistan bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýilnamasy esasynda geçirilýän ýaryşlar üstünliklere beslenýär. Aşgabat şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirliginiň guramagynda erkin göreş boýunça Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. Ýigrimi ýaşa çenli türgenleriň arasyndaky gyzykly ýaryş ussatlary ýüze çykardy. Kýokşinkaý karate boýunça paýtagtyň birinjiligi ugrundaky açyk ýaryşam Aşgabat şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramaklarynda geçirildi.